Çatdakylar, çatdakylar, diňe arbalet badyr, diňe arbalet badyr, arbalet badyr. Diňe arbalet fight dropdan oruža almaň. Munuň geçip ýatan ýeri näme? Bandito. Wizard kimler bilen atyşyp ýaty? Arbalet tapdy. Yumruklap atýarlar. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Başa Maksut kaç.

Başga ýerde. Muňa daşda aýlany kara süren. Gürür. Myşlar myşlar. Oh. Keýp ediweri.
Brat, arbelet oýnamaly diýsen arbelet hemmede ýoga. Onda eliňde oýna.
Na bijan sen mi? Na bi?

Nikiňi näme seň nikiň? Görmedim gözümde sokowuny ýakmak bar. Paşa Arslan, Paşa Arslan.
Paşa Arslan, ha. Zatlar nerde, Bahadyr nerde? Öldük bizler öldük.
Supady pankowaladylar. Gir gir gir Joker gir. Wolnik saýar. Men öldürjekdim sizleri.

Men özüm açaýyn.
Aý ýaňa aý aýpadym ýaryldy açma açsaň hudaýyňdan tap diýdiler aý ýaňa.
Paçinka düşdüm pul tabletim ýandy näme diýerä paçinka düşdüm diýä diňle näme diýä hemme kim paçinka düşüpdir ýaňa aýpad prom bar diýä

Seniň bilmeme ihtimalyň ýok. Ýok Saýat normalny oýnady. Ýo men bele Saýat oýnap bilen ýok diýemiz ýok daşardan geldiler diýil oty boldy başga gürrüň ýok bärde oýnap bilýä oýnap bilinen ýok diýip hiç zat gürrüň giden ýok diňe daşardan geldi boldy gutardy gutardy gutardy boldy. Biz şol ýalňyşlygymyzy bilibem gyrada durmadyk bilýäňmi gyrada durman diýen Bele Saýat saňa daşarda duran daşarda durdyň diýilen ýok Saýat diňe daşardan geldiň boldy gutardy gep gutardy. Hiç kim sana daşarda durun diýlen ýok saňa.
Burçda durduň, iki ok atdyň, üçünjisini atmadyň, hiç zat diýlen ýok. Diňe daşarda durduň. Bol, eý, daşardan geldiň. Daşardan geldiň. Boldy, gep ýok, başga zat ýok. Pusdyň, başga zat etdiň diýemmiz ýok, prosta daşardan geldiň. Ýakdy, ýakdy, ýakdy.
Annuşka. Oý! Aldyň Annuşka.
Aldyň Annuşka.

Tagana salam berde. Nabi şef geta ýerde.
Syrtda maşyn ýokmy maşynda maşyn dursana.
Nabi ýalan sözüm aly. David.
Nabi keýp edip aýlanyp ýören arbaletläp. Nabi tezrak öl nabi tezrak öl.
Patany biriňde efira çykdyra nefini sesini öçüräýiňdä.

Bärden biri bar. Onam bar. Diňe alnyşkany görkezýärler.
Aýt brat. Içiň gyssyk giden öýüňde gürleşer adam ýokmy seň? Aýt aýt men bilen gürleşmeseň başga kim sen bilen gürleşsin aýt. Öýde bir özüm ow. Efir aç. Efir aç efire garap oturtma.
Elli elli bilin şo uý biri tigilne bar. Tigilne arbalediň oky girip galdy.
Elli elli etsek jahman ýagşy bolardy şo ýam köpürte bolsa. Wah elli elli bolsa a etjek bir in edip bolmaýar a brat pubg mobile şony ýa etdirse da iki komanda elli a elli erki hiç kim bir birini atyp bilmesin. Ýa
ýigrimi beşinji komanda etjek.
E sen bilen ora dostum bir birin atdyň nok Ýok ony berdiň.
eşikli eşiksiz. Eşikli eşiksiz. Eşikli eşiksiz etseň bolady.
Bize haritanyň ýarpysyndan Aha. ýar bir komanda atlasyn, bir komanda ýarysyny atlasyn. Ýok ony näme etse bolýar a? Bizde öň köpri söweş bolýardy. Karoçi çep tarap bir üç bäş ýedi täk sanly komandalar eşiksiz ýolki Alsana palki. şony. Sag tarapdaky komandalar eşikli, jübüt sanly komandalar we naprimer eşiksizler Sosnowka adasyna düşýär lutlanmaga. Bir birisi arasy arasy arasynda atyşmalyda karoçe. A eşiklilerem bolsa Milta tarapa düşmeli Milta. Farm Milta Milta Power düşip lutlanyp Nowanyň köprüsine gelip fight diňe şonda bolýar. Zona nirä berse bersin diňe fight köprüde. Elli elli. Salam Poçinkin ýanyna

Ýöne gaty gowy aýtdy. Işik açdam agzyna arbalet sokda biriniň ýaňa.
Şu arbaletiň nereden çykyp gidenini gördüňmi Serdar? Gördüm gördüm.
Ýeňsesinden çykyp däl o. Annoşka kino görkezdi Serdar. bäri. Aýt brat aýt.
Men Tommula. Tommy. E, neme la häzir? Gutaran soň ýa şu wada eden, e, bir zat etden, sprey etden bolýan gönüp, Tommy, ýaňy sen Poçinkide ýykypdyrlar, brat. Spidan bar. Poçinkide ýykylypsyň dana. Men gördüm, men gördüm şony. Ýok, täzeden gör, ha, şony gaýtalap, dost. Şony täzeden gör, ha. Ýöne suho ýatyp durandyr, boş ýere ýatyp duran ýöne görýän. Ýöne görmüpdir. Ýok, uçup gitdiň diýe, uçup gitdiň diýe, emmedekläp uçup gitdiň diýe. Men gördüm şony, men gördüm.
Bomba çek sekiňe sekiňe çek. Efir mende gören bolsaň bolýa gör täzedende mende çiper baglyda. Tommy efirde Tommy.
Ýykylypsyň sen
sen sen ýykylypsyň ondan soň adam aýakda bökenden tiz emedekläp gidipsiň şony aýdypdy. Bir kişi Yok kaldı, bir yok yok kişi. men izemi zeklap gittim öz komandamyň ýanyna ýetirdim Ha, menden Allahym Bana- ýarabbim Kuran çalsyn o men şony gördüm o. Neçde ona kile Yanma. denk geldim bilemen emmesi. Can bas. E Allah çapsyn onda menem şu ara şul oýunda bar bir ýerde ýomla Peter bar diýen zat bar. Ony Oýunda şol şol nam- bölek çek olup oturma men o. namysyma degen ýalak boldy da çiter diýdiňiz bolýa onda.

Tamam gara Android doýun sen dimi? Tommy nikiň näme nikiň? Tamam boş ýer Tommy.
Ýok oňa oňa zat diýlen ýok a oňa çit diýlen ýok. O diýil Tom Tom. Tom. Tom diýip ýaz. Seňkide Tommy diýip ýaz. Ýok ýok o däl brat o däl. Çizik çizik ondan soň bir nokat bir hili t o o m ýene bir nokat çizik çizik. Ene şo.
Tommy. Haý bile bu bu.
Bu bu gelip e, başga biriniň günäsini özüne alyp ýatan ha. Bar gitsen Tom. başga biriniň günäsini alyp ýat. Yok Tom senlik zat yok. Ya başka Tom, Tom görmedim daha yok. Son çinleyen daha.
Tom Tom T O O M.
Hemme kim üstüne gitti amına bilip bilmem. Günah çekme. Uy hamra. Ýup! Ýöne baryň o erkek has hemmäňizden Serdar sen başladyň başynda tas namysyma degile galak Tuwa. Men Tom diýdim brat gün günäniň düýbi sen ekeniň sen ýalňyş eşidip gelipsiň hany şu Annuşka şu dördüsine bara şu dördüsini öldür Annuşka saňa roýal pas alyp bereýin ýenç Tekiňe zyň tekiňe. Tekiňe zyň bomba tekiňe diýip.
Ýeň sözüne goýber aýdaşym. Anuş al. Walla indi odaya girip sraz ölüp çykjak. Baş, baş, başka bir başka birinin günäsini alyp yatan abi Tommy.
Tom mu başka men men vardan son Tom mu başka bardygyny bilem ok koyun. Olam yazan ok koyun. Ye men mi kan diyen na.
Hälem düşünişdik bile. Çat kırıldı gülüp gülüp kırıldı. Bomba çek bomba çek. Bomba çekdi. Kim şu komandasyny aýtsa? Komandasyny aýt. Tekin ýazdy. Öldürdilermi? Tekiňe bomba kim uzuňa? Bomba olacak bolýar agam. Kim kim kim kim kim? Nikini ber. Vinisi vinisi.

Ikinji bolan komanda Mad Agent de Joker Don't Kill Me Jelil on ýedi dogsan sekiz diýe bularyň kider alty. Roma FBR üçünji bolan komandalaryň birinjisi Roma FBR xx Dosh DDEsh mi nämemi bilemok Ice Merdan we Rusik DBR diýe FBR diýjek bolupdyr şaýy şoň FBR diýip okaly göwni şat bolsun alty bularyň komandasynyň kili we bäş kil we üstüni alan doganlarymyz barmy Atsyz dört kil alypdyr bäş kil